Il-Konċilju Vatikan it-Tieni kien il-21 Konċilju Ekumeniku tal-Knisja Kattolika. Imma f'ċertu sens kien ukoll l-ewwel wieħed tan-natura tiegħu. L-ewwel tmien konċilji ekumeniċi tal-Knisja kienu saru kollha fil-pajjiżi tal-Vant u kienu kollha imsejħin mill-Imperatur innifsu. L-oħrajn saru fil-Punent. L-ewwel Konċilju Ekumeniku kien sar f'Niċea fis-sena 325 wara Kristu. Fih kienu ħadu sem 318 l-isqof. Dakinhar il-Papa ma kienx attenda u minn floku bat l-legat tiegħu. Iżda mill-banda l-oħra kien preżenti l-Imperatur Kostantinu. Dan kien il-konċilju li minnu ħareġ il-Kredu ta' Niċea, rribatta t-tagħlim ta' Arju u ta tifsira tad-divinità ta' Kristu. L-20 Konċilju Ekumeniku li saru qabel Vatikan it-Tieni kollha kienu msejħa biex jirribattu xi ereżija jew xiżma u biex jerġgħu iqiegħdu fis-sod id-dutrinu uffiċjali tal-Knisja. Imma l-Konċilju Vatikan it-Tieni kien l-ewwel u l-uniku wieħed li tlaqqa' mhux biex jirribatti ereżija, imma sabiex, fi kliem il-Papa Ġwanni 23 innifsu, bih, il-Knisja msaħħa b'enerġiji ġodda tkun tista' tħares lejn il-futur bla biża'. Permezz tal-Konċilju, Il-Knisja setgħet taġġorna lilha nnifisha f'dawk l-oqsma fejn ħtiġilha, biex b'hekk tgħin lill-bnedmin, lill-familji u lill-popli jdawru moħħhom lejn il-ħwejjeġ tas-sema. Minkejja l-età li kellu, Ġwanni 23 ta prova tal-ħeġġa li kien hemm fih, meta b'determinazzjoni wera bla tlaqliq id-diżapprovazzjoni tiegħu għal dawk li hu sejħilhom profeti ta' taqtigħ il-qalb, li kienu dejjem jibku l-passat u jibżgħu mill-futur, li kien kontinwament ibassru diżastri bħallikieku wasal it-tmiem tad-dinja. Iżda matul il-waqfa wara l-ewwel sessjoni tal-Konċilju, tħabbret il-mewt tal-Papa Ġwanni. U fil-jiem ta' wara kien hemm min spekula u forsi wkoll ittama li dan it-tieni Konċilju fil-Vatikan kien se jkollu l-istess tmiem ħesrem li kellu l-ewwel wieħed li kien sar hemm mitt sena qabel. Imma meta l-Kardinali għażlu minn fosthom lill-Arċisqof ta' Milan Giovanni Battista Montini bħala Papa, dawk li kienu kontra t-tkomplija tal-Konċilju raw it-tamiet tagħhom jisfumaw fix-xejn. Il-Papa l-ġdid, Pawlu Sitta, mill-ewwel ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jitkompla l-Konċilju. Kien fuqu li issa waqa' l-pis enormi ta' dak kollu li kien qiegħed iseħħ, mhux biss matul is-sessjonijiet, iżda wkoll fil-ħidma kbira li ħtiġilha ssir bejn sessjoni u oħra. Vatikan it-tieni kien uniku f'bosta aspetti, Fih ħadu sem l-akbar numru ta' isqfijiet li qatt ipparteċipaw f'konċilju tal-Knisja u kienu madwar 2000 wieħed. Taw semhom ukoll madwar 400 teologu, segretarji u tekniċi oħra. Fost dawn, anki it-teologu Josef Ratzinger li tul il-konċilju kien maħtur mill-kardinal Josef Frings bħala teologu konsulent tiegħu. Vatikan it-Tieni kien kbir mhux biss fin-numru ta' dawk li ħadu sehem, imma wkoll fil-firxa ġeografika li minnha ġew l-isqfijiet. 116-il nazzjon differenti minn madwar id-dinja kollha. Qatt qabel il-Bażilika ta' San Pietru ma kienet ospitat udjenza bħal dik. Vatikan it-Tieni kien kbir fid-dokumentazzjoni diskussa u prodotta. 53 volum ta' diskussjoni. Fi Trentu kien hemm biss 17. Is-16 il-dokument finali waħedhom ikopru 30 fil-mija tad-dokumenti kollha tal-21 Konċilju Ekumeniku ilkoll flimkien. Id-diskussjoni kienet waħda miftuħa u l-Isqfijiet setgħu jiddiskutu kulma xtaqu, għajr erba' temi, fosthom iċ-ċelibat tas-saċerdoti, il-kontroll tat-twelid u r-riforma fil-Kurja Rumana. Żvilupp importanti li seħħ f'dan il-Konċilju kien fil-ftuħ tiegħu għall-medja. Kien hemm mitt ġurnalist akkreditati u għalhekk ma setax jonqos li l-interess fil-Knisja ikun wieħed universali. Sintendi, ir-reazzjonijiet kienu diversi. Uħud kienu interessati u mtlew bħeġġa u tamiet kbar. Oħrajn kienu xxukjati u lemħu fil-Papa l-bniedem li ġab il-Knisja f'xifer il-preċipizzju. Fost is-sittax-il dokument finali, erba' minnhom huma ta' importanza kbira. Jissejħu kostituzzjonijiet. Tista' tgħid, jiġbru fihom il-ħidma li saret u l-prinċipji bażiċi ta' dak li hemm fid-dokumenti l-oħra. Wieħed huwa d-Dei Verbum dwar ir-Rivelazzjoni. Juri lil Alla jitkellem mal-bniedem fil-Bibbja u t-tradizzjoni. L-ieħor huwa s-Sacrosanctum Concilium, dwar il-liturġija bħala tweġiba tal-bniedem lil Alla fil-qima tiegħu. Imbagħad hemm il-Lumen Gentium, dokument dwar il-Knisja li tħares u tirrifletti dwarha nnifisha. U fl-aħħar, il-Gaudium et Spes, fejn nilmħu riflessjoni mill-Knisja dwar ir-relazzjoni tagħha mad-dinja. Is-suġġetti diskussi mid-dokumenti l-oħra jistgħu b'xi mod jew ieħor jidħlu f'dawn l-erba'. Hekk, pereżempju, għalkemm il-Konċilju jiddedika dokument sħiħ dwar l-appostolat tal-lajċi, madankollu bl-akbar libertà ngħidu li d-dokument il-kbir dwar il-lajċi huwa dak stess dwar il-Knisja, il-Lumen Gentium. Dan għaliex fi kliem il-Beatu Kardinal Newman, dikjarat mill-Papa Pawlu Sitta nnifsu bħala missier il-Konċilju Vatikan it-Tieni, il-lajċi huma dawk li mingħajrhom il-Knisja ma tagħmilx sens. Nistgħu ngħidu li jaqgħu wkoll taħt din il-Kostituzzjoni id-dokumenti Christus Dominus dwar l-isqfijiet, Presbyterorum Ordinis dwar il-presbiteri u Perfecte Caritatis dwar il-ħajja reliġjuża. Dawn it-tlieta Flimkien ma' l-Apostolicam Actuositatem, li jittratta dwar il-lajċi, kollha jħarsu lejn il-Knisja 'il ġewwa minnha. Imbagħad, hemm dawk id-dokumenti fejn il-Knisja tħares 'il barra u tirrifletti dwarha fir-relazzjonijiet tagħha mad-dinja. Suġġett diskuss fil-profond mill-Kostituzzjoni Gaudium et Spes. Dawn id-dokumenti huma, L-Orientalium Ecclesiarium dwar il-Knejjes tal-Lvant. L-Unitatis Redintegratio dwar l-ekumeniżmu. In-Nostra Aetate dwar id-djalogu interreliġjuż u d-Dignitatis Humanae dwar il-libertà reliġjuża. Iżda aktar milli fid-dokumenti tiegħu, il-kobor tal-Konċilju Vatikan it-Tieni kien fil-mod kif l-isqfijiet għamlu r-riflessjonijiet tagħhom u li minna waslithom għad-dokumenti. Sa mill-ewwel laqgħa li kellhom huma warbu għal kollox l-abbozz tad-dokumenti preparati lilhom mill-Kurja Rumana u talbu diskussjoni aktar miftuħa li ma titlaqx aktar minn dak li dejjem kien sar qabel, iżda minn dixxerniment tar-rieda ta' Alla, kif espressa mis-sinjali taż-żminijiet. Wara aktar minn tliet snin ta' ħidma, Vatikan it-Tieni ġie fi tmiemu uffiċjalment fit-8 ta' Diċembru 1965, festa tal-Immakulata. Imma fil-vojt tal-Bażilika illum għadhom jidwu l-ilħna ta' dawk li sawru l-ġrajja. U jekk irridu nkunu onesti magħna nfusna u ma' dawk kollha li ħadmu biex raw li sseħħ din il-ġrajja kolossali fil-Knisja, ikollna nammettu li Vatikan it-Tieni għadu għaddej sal-lum, kemm fir-riforma li diġà twettqet u kemm f'dak li għad irid jitwettaq. Forsi qatt daqs dawn l-aħħar 50 sena ma kien hemm bidliet daqshekk kbar u mgħaġġla fis-soċjetà, mhux biss f'kull qasam tat-teknoloġija imma wkoll u b'mod speċjali fil-mentalità tal-bniedem. 50 sena wara, Vatikan it-Tieni għadu jisfidana Biex inħarsu 'l barra minna nfusna u mill-istrutturi li jagħlquna fihom. Biex noħorġu 'l barra mis-sagristiji, mit-tempji u mill-għaqdiet tagħna, fejn spiss nintilfu nilgħabu tal-Knisja. Jisfidana biex mill-ġdid inħossu l-polz tagħna u ta' dawk ta' madwarna biex naraw jekk dawn humiex qed iħabbtu b'ritmu wieħed. Ħamsin sena wara, il-Konċilju għadu jisfida lill-Knisja sabiex fi Kristu, li huwa dawl tal-ġnus, tkun għal bnedmin kollha bħal sagrament jew sinjal u strument ta' għaqda intima ma' Alla u tal-unità tal-ġens tal-bnedmin kollha. 50 sena wara, Vatikan it-tieni għadu jisfidana biex aħna wkoll nitan u kuljum mal-kelma ta' Alla biex ix-xhieda tagħna tkun waħda ħajja u awtentika. 50 sena wara, Vatikan it-tieni għadu jisfidana biex il-liturġija li niċċelebraw issaħħaħ kuljum lil dawk li huma fil-Knisja u li minnhom tagħmel tempju qaddis fil-Mulej, dar fejn jammar Alla fl-Ispirtu. 50 sena wara, Vatikan it-tieni għadu jisfidana biex anke llum, lena u t-tama in-niket u tħassib tal-bniedem tal-lum, fuq kollox tal-foqra u ta' dawk kollha li jbatu, isiru tassew l-hena u t-tama, in-niket u t-tħassib tagħna. Leħen l-isqfijiet tal-Konċilju għadu jidwi ċar. M'għandu jkun hemm ebda ħaġa li hi tassew tal-bniedem li aħna bħala Knisja ma nħossuhiex f'qalbna. Jekk kien tassew minnu li bil-Konċilju Vatikan it-Tieni, il-Knisja kisbet vantaġġ ta' nofs seklu fuq is-soċjetà ta' madwarha, allura llum li l-ħamsin sena għaddew wasal il-waqt li nerġgħu nirriflettu dwar fejn qegħdin fil-pass tagħna ma' din id-dinja li aħna msejħin li nkunu fiha. Ħamsin sena ilu, Ir-responsabbiltà kbira biex il-Knisja taqra sewwa s-sinjali taż-żminijiet waqgħet fuq l-Isqfijiet. Iżda dakinhar dawn il-Missirijiet tal-Konċilju fakkruna li l-Knisja mhumiex huma biss, iżda aħna lkoll. Li fuqna wkoll taqa' r-responsabbiltà li niddixxernu l-brazzi u l-maltemp li kontinwament iħufu fuqna u madwarna. Biex nifhmu sewwa r-responsabbiltà tas-sejħa tagħna, jeħtieġ iżda li qabel xejn nifhmu wkoll din ir-realtà li nsejħulha Knisja. Jekk għalina l-Knisja hija biss it-tempju tal-ġebel, allura l-appostolat tagħna jaqfilna fis-sagristija. Imma jekk bi Knisja nifhmu realtà ferm akbar u ferm isbaħ, allura s-sejħa li rċevejna fil-magħmudija tagħna Iġġagħalna nisfrundaw il-bibien li jsakkruna u nwaqqgħu l-ħitan li jifirduna. Dakinhar li nagħmlu hekk, jinfetħu quddiemna orizzonti ġodda u l-għelieqi quddiemna jilmgħu bi ħsad kotran. Erfgħu għajnejkom u ħarsu ftit kif l-għelieqi ġa bjadu għall-ħsad. Għaliex lilna wkoll, illum il-Mulej qed jibgħatna naħsdu dak li żergħu ta' qabilna.